Dafydd Morgan o Gapel Dewi ger Llandysul a dwi'n astudio gwleidyddiaeth rhyngwladol. Oedd setlo lawr ma'n uh, rhwydd iawn. Um, fi dim ond yn dod o ryw awr bach o'r rhewl, ond er ni, o'n i ddim yn dod lan i Aberystwyth lot, ac yn dod, o'n i byth di meddwl am Aberystwyth fel rhywle byddwn ni'n mynd i brifysgol. A pan ddes i ma, oedd yn rhwydd iawn i setlo i mewn a pobl yn ddigon parod i siarad o chi, staff a myfyrwyr. Mae'r adnoddau academaidd yn uh, yn ddefnyddiol iawn. Um, ydych chi'r uh, llyfrgell, um, llyfr ynddo fe, uh, yn amlwg. Ond hefyd mae um, journals ar-lein mae'r Brifysgol wedi um, arwyddo lan ni. A hefyd mae dan ni'r um, llyfrgell genedlaethol sy'n ddefnyddiol iawn sydd ddim gyda prifysgolion eraill megis Bangor a Chaerdydd. Adnodd y chwaraeon, mae adnodd y chwaraeon yn dda iawn 'ma, mae 'da chi'r cae astro a cae 3G newydd sydd newydd cael eu rhoi mewn eleni, a hefyd mae caeau Blaendole, mae rhyw deg o gaeau pêl-droed rygbi iâ.

gwaith o blaen a o'n i'n lico'r ochr wleidyddol o hanes, os hanes oedd un o'i bwnc ni yn yr ysgol, a wnaethon ni ddim wneud y bac tra o'n i'n ysgol chwaith, so o'n i byth di wneud y byd gwleidyddol. Um, ond fi'n credu y rheswm mwyaf sy'n swnio'n eitha odd, ond fi'n licio cwmpa mas da mam, a mm, mae hwnna wedi kind of ar meddwl, o, ble gallwn ni fel cael dadled y pobl o gwleidyddiaeth. Ond O'n i'n lot yn hoffi watsio rhaglenni fel Pawb a'i Farn a Question Time, ond oedd dim 'da fi unrhyw gefndir gwleidyddol, o'n i ddim yn gwybod dim byd cyn dod 'ma. Ond wedyn setlo mewn, mae 'di bod yn ddigon rhwydd achos mae pob un yn dachrau off ar yr un lefel mewn ffordd. Do, ges i'r Ysgol Ysgoloriaeth Merit. sef mil o bunnau a cael lle aros garantîd yn blwyddyn gyntaf fi, so oedd hwnna'n un o'r rhesymau nes i ddod hefyd. Fi wedi astudio ddwyieithog. Bydden i'n gweud dim ond manteision sy'n cael ei astudio yn ddwyieithog a'r un mwyaf o'r rheini, wel, dou prif reswm. Yn gyntaf, byddwn i'n gweud bod 'da chi fwy o ddewis o fodyllau achos mae rhai dim ond yn cael eu cynnig yn y Cymraeg a rhai dim ond yn y Saesneg, felly chi'n gallu, yn hytrach na os chi dim ond yn astudio drwy'r Saesneg, chi dim ond yn gallu dewis un lot, a os chi dim ond yn astudio yn y Cymraeg, chi dim ond yn gallu dewis rhai, ond os chi'n defnyddio'r ddwy iaith, da chi fwy o fodyllau i ddewis o. Ond hefyd, y termau gwleidyddol, chi'n gallu defnyddio'r termau Cymraeg a'r termau Saesneg, Ac yn enwedig nawr gyda'r uh, gyda cynulliad, chi, um, fi credu bod fe'n fe mwy bwysig bod chi'n defnyddio'r ddwy iaith, so mae hwnna'n handi hefyd. Um, mae lot o brofiadau gael yma. Mae'r um, cynllun lleoliadau syneddol, a nes i mynd ar uh, brofiad lawr yn Cyrdydd gyda Lianwyd, a hwnna'n brofiad werth i wneud, achos o'n i'n byth di bod, chi byth real yn Yym, deall tu fewn gwleidyddiaeth nes bod chi'n na mwy na dim. A o'n i'n meddwl ta fel jyst ista lawr sgwennu speeches oedd e, ond pan dres i lawr oedd oedd hi'n neud lot shwt gymaint o waith chi ddim yn fel appreciate o nes bod chi'n na. A yym, wedyn nes i'r um, gêm argyfwng hefyd, mae hwnna'n ddiddorol achos mae fe'n rhoi chi mewn uh, situation lle mae rhaid chi delio gyda'r uh, digwyddiadau sy'n um, digwydd, ond mae'r digwyddiadau'n gallu newid fel yna, so mae rhaid chi ymateb a a neud fel dewisio- yy penderfyniade sy'n neud synnwyr ar diwedd y dydd. Y peth gore byti astudio'n Adran Wleidyddiaeth yn Aberystwyth yw siŵr o fod yr yym ma'r staff ddigon parod i helpu chi. Ma'r adran yn adran grêt ta beth ma' ma' hwnna jyst yn ffaith ond ma'r ffaith bod yr ath- yr um, staff digon parod i ddod i siarad â chi ac chi'n gallu gael y mewn. A mae'n hala chi, mae'n tynnu'r fel pwysau oddi ar y sgwydda chi a bod chi just, chi'n gwybod os chi'n mynd yn stuck rhywle, nhw ddigon parod i just cael chat â chi a, a bod chi ar y trac iawn. Efallai gwaith neu yym mynd mas fi'n credu ond na ma' o ran mynd mas ma' fe'n ma' fe'n lle gwahanol iawn i lot o fel llefydd eryll achos bod ble bynnag chi'n mynd chi wastad yn myn' i bwmpo mewn i rhywun chi'n nabod yym ma' fe'n ma'r ll- ma'r lle'n lle real agos so o ran hynny fi'n credu pan chi'n mynd mas chi wastad yn myn' i bwmpo mewn i rhywun ma' fe'n lle cymdeithasol iawn.